Silav û rêz temaşevanê hêja em di bernameya Kurdî hîn dibim de dî sal pêşberî wena. Belê temaşevanê ca em îro di Kurdî de li ser peyvên nêr û mê bisekinin. û xwendekarê me jî li vê derê li pêşberî me ne û ji bi xêr hatine var no. Berxwedan Nav xêrê de mamoste. Çawa ne? Em Baş baş in. in. Hûn jî baş in mamoste. Baş in, Xwedê ji we razî bê. Em karin na xwe dest bi dersa xwe bikin? Neweye. Belê me got çi? Em ê serê de em mijara dersa xwe bêjin. Me got çi? Di kurdî de peyvên nêr û mê. Di Kurdî de peyvên nêr û mê. Belê, mijara me îro peyvên nêr û mê ne. Çawa Hesen, tu dikarî tekrar bikî? Peyvê çawa ne? Di Kurdî de ez

Nêr û mê. Navê hinek jê dibêjin nêr û mêr. Nêr û mêr çênavê ne. Nêr û mê. Mêr em bêjin ji vê cuda ye. Belê min got kurdî de peyvê nêr û mê hene. Em karin bêjin di kurdî de hemî peyv an nêr in an jî mê ne. Ve weke em bêjin çi di erebî de jî peyv nêr in an jî mê ne. Û di zimanine de jî qismî heye. Yanî em bêjin nêrîtî û mêyîtî em bêjin qismî heye neb hemî. Mesela ji boy hî ji boy zilama tê gotin, şî ji boy pîreka ji boy jina tê gotin û em karin bêjin ji xeynî vê jî ti peyvêdî nêr û mê di îngilîzî de tune ne. Ema di kurdî de hemî peyv an nêrin an jî mêne. Lê belê çawa ne weke em bêjin zilam û mêra ev di ziman de wisa ne, di ziman de wilo ne. Yan em bêjin li ziman ew peyv an nêr an jî mê qebûl kirî. Naxwe em bêjin masekek an jî em bêjin pênûsek ne nêr e ne mê ne wê ye. Em bêjin cinsiyeta wî tune ye. Lê belê di ziman de an nêr an jî mê hatine qebûl kirin. Belê Hesen em karin pirsa te bersiv bidin. Di kurdî de hemî peyv an nêr in an jî mê ne. Em ê çawa çêbin em ê li ser wê jî bisekinin. Belê me got kurdî de peyvên nêr û mê. Bi rastî ev vê cikarin bêjin, însanên ku ziman nexwendibin an jî em bêjin zêde li ser gramera ziman nesekinîbin, kurd jî bin, hinek jê nizanin ku di kurdî de peyvên nêr û mê hene. Yanî ew xwe em bêjin doxal an jî tebîî dipeyivê, diştexilê ji xwe re. Lê ew haya wî ji wê taybetiyê nîne. Ne waya? Yanî em ji xwe re em dipeyivin, em rehet dişexilin ema em nizanin di kurdî de kîjan em bêjin qayîde heye, kîjan qural heye, em ji xwe re serbest dişexilin, em ên hal ser wê bisekinin. Belê sê çar çeşîdê wê hene, em bêjin di sê çar dera de peyvên nêr û mê bi sê çar em bêjin cure derkevine pêşiya me. Ya pêşiyan bêjin çi? Bangkirin. Belê bangkirin çi ye? Yanî xîtabkirin. Em ê vê derê wa jî binivîsin. Bangkirin yanî hîtab. Bi Tirkî ne we hîtab. Belê. Me got çi bangkirinê wek çawa wek em dibêj mesela em bêjin em xîtabî zilamekî bikin an jî em xîtabî Jinekê bikin, em bêjin peyvê me an jî pêvekê me ji hev cuda ne. Wek çi? Weka dibêjim ti çawayî hevalê. Ne waya? Ji ber çi? Ji ber ku Gulsum em bêjin qîza, jinan bêjin çi? Hevalê. Ema ji Hesene nabêjim hevalê, dibêjin çi? Hevalo. Ne waya? Ku ez jî Hesene bêjim hevalê, wek em heqaret lê kirî. Ne waya?

Hevalo, ji boy zilama, ji boy mêra, ji boy peyvê nêr tê gotin. Ne wê ye? Mamoste ez tiştek bipirsim. Hevala min tu li ku derî? Hevala min dema ku me Em ê êne wê dirê ew dikevê em bêjin beşeke dî de em ê ser wê jî bisekinin. Em pêşî li ser xitabê disekinin. Xitab ne wê ye? Wek çi mesela em bêjin bav nêra em dibêjin çi? Em dibêjin tu çawa yî bavo. bavo an jî em karin bêjin hem babo tê gotin hem bavo tê gotin ne weya bavo an jî babo ne wê her du şekla tê gotin ji ber ku nêre ne weya zilame yan jî em bêjin çi dê bê em bêjin dayîkê Neweye em dibêjin dayike, dayikê tu çawa yî? Dayikê. Neweye em nabêjin dayiko. Dibêjin bavo û dayikê. Belê. Em karin bêjin di Kurdî de ev ji hemî peyvara heye. Em karin ji bo yekî ji venaka mînakekê bidin. Ji bo xîtabê. Kerem ke.

Hevokekê dem kar bînin. Mesela gotiye çi? We belkî bihîstiye. Dibêje çi? Dibê wa hozan o. Wa hozan o tembûrvan o. Belê. Em ji vê derê em zanin ku ev çi ye? Zilamek e, ne weye? Ev hozan jî, ev tembûrvan jî herdik jî mêr in, zilam in, ne weye? Wextê ku jin vanê gotane wa hozanê, An jî tembûrvanê. Ne wê ye? Hozanê. Wa hozanê. An jî tembûrvanê. Belê ev yê xwarê yê jêr mêne yê cor nêr. Ne wê ye? Usê. Belê em mînak kedî bidin. Melayek zîrî di beyîtek xwe de dibê çi? Dibê zalimê. Zalimî, kuştim, şepalî. Li vê dirê hem zalim hem jî şepal her dik ji bo jinê gotine ne weye. Zalimî, kuştim, şepalî ev Mela Ezîrî ji bo jinê gotiye em karibêjin benên ha bi nêzîkê pênc sed salî ne weye. Mamoste? Şepalê çi ye? Şepal ji bo em karin bêjin şêra dibêjin. Şêr. Şêrê jin em karin şêrê mê. Me li gotiye zalimê kuştim şepalê nazikê qencê delalê. Nazikê jî em zanin ku çi ye? Dîsa jin e ne wê ye? Nazikê qencê delalê. Belê ev nake ji vê jî zanin ku ev her sê jî jin in. Mela Cizîrî di beyîtekî xwe de gotiye, gotiye Zalimê kuştim şepalê, nazikê qenceyê delalê, bûm hîcaba zilf û xalê, ê dek û ala û tox. Gotiye Mela Cizîrî di helbestekî xwe em bêjin kevin de. Belê di helbesteke dî jî ez karim mînakê ji we re bidim. Ji bo evê mêra gotiye, gotiye çi? Gotiye xelk no Li min kin şîretê. Belê. Xelk no, em karin bêjin çi? Nêr an mê ya? Nêr. Nêr. Nêr a. Ji ber çi? Xelkê no. Xelk no. Xelkê no. Bi rastî ev nakê çawa bêjin Ev ji we re? nê olseydi? Ev nêyeke e, em bêjin tenê ye. Ev peyveke piranî ye, ne waya? Yanî em bêjin xelk û bana yek bûn. Gotiye xelk no yanî gelek in. Peyv çawa ne? Me beriyan hacî got an nêr in an mêr ne, ne waya? Mesela me got çi ez bêjim me Gulsum re hevalê, ne waya? Ez dibêjim Hesen re jî hevalo. Lê ku bûne gelek, bûne gelemper em dîsa ya nêr bikar tînin. Mesela ez dibêjim heval no yanî wehmîye dixime nav de, ne waya? Yanî Muhtem Hemî kedin nav de ku jên û jin û mêr kedin nav dû de tevlî hev bûn em ya nêr bi kar tînin. Belê. Cudatî heye yanî. Belê. Çê diviye se di dawê wê de no têye. Erê belê. Ev no çiye mana vê ne em bêjin pêveka piraniyê ye. Ne weye. Mesela em bêjin çûme cem heval ez çûme cem hevalan. Ne weye. Em pêveka kurdî ya piranî çiye ana. An lê belê di vir de a ketiye Nê tenê ma ye. Newê li vê derê nê pêveka piranî ye û jî ya mêranî ye ya ya mêrîtî ye. Mesela heval no werin. Heval no werin. Mesela di nava de çi hene? Jin jî hene, mêr jî hene belkî newê ye. Yan jî em bêjin tu dibêje çi zarok no werin. Newê ye. Mesela zarok çawa ye? Zarok peyveke em karin bêjin hem nêr hem jî mêtê bikaranîn. Newê ye.

Ew dîlbera zêrîn kemer min dî di halê xefletê hat der ji bir cê wek qemer gotiye xelk no yanî em bêjin pêveke hem piranî hem jî ya nêrîtiyê bi kar aniye. Tişek hûn ji vê pirsin heme ji vê dirê? Mamoste gelek stranda de dibêjin lolo, lêlê.

Te loy loy Mehmedê me. Belê. Ew ji ber wê yekê gotinê çi gotiye ev ev lo lo xilas hê lê lê maye. Yani em bêjin ya jinê gotiye em yan ya Çîrokê mêr ke da. gotiye ya jinê maye. Erê malum in di zanê di kurdî de ev meşhûr e. E, Bûye fiqre di navê em bêjin gel de. E, Gotiye kurdî Belê. yek kurd gotiye ev lê lê bû hê lo lo jî maye ne me. Belê. Yani ji ber çi? Ji ber ku hem yek e, em bêjin qedire ji pêşî ji bo yê mêr, dûvre jî ji bo yê nêr tê gotin. Belê. Yanî lo lo ji wê dirêtîn. Zimanê kurdî bi devkî wî devkîna wê jî peyvê wê gelek kin in. Belê. Belê ew jî heye. Lo lo jî lêlê jî bo wê Eritrî yanî. Hem gotina wê pir kolay ye. Erê kolay ye. Belê ne weye. Em ji bo wî mesela dibêjim cîha tu çawa yî heval o. Yanî tu çawa yî lo. Ne weye. Ez bêjim cihati çawayî lê eyb çêdibê ne ya xelet çêdibê. Ez bêjime Gulsum rê çawayî lo çênavê ne tu çawayî lê tu çawayî lo. Heta em bêjin di helbesteke cegerxwîn de jî dibêje çi dibê ka lê lê û ka lo lo ka heyran li ku ye ne ya em wê jî binivîsin we divê Mamoste? Ka lê lê û ka lo lo Ka ew heyran li ku ye? Dibêjî ne weye? Tirkî de yani hemberî lolo, lêle çi ye? Yani Tirkî de nîne, tişekî wilo nîne. Yani. Em karin bêjin. Çiku ev nekê taybetiyeke zimanê kurdî ye. Ne weye. Yani cegerxwîn û zanin di helbesteke xwe de navê gotiye çi? Gotiye bêriya welêt. Yani ji bi tirkî em bêjin çi? Vatan Özdemî. Em karin binivîsin ne weye. Bêriya welêt. Belê gotiye çi? Gotiye Vatan Özlemî. Belê gotiye çi? Duê peyva xwe de em karin bêjin malbata Kurdî û ew em bêjin hurmiyeta li pêşberî dê û bava gotiye çi? Gotiye ka ew mêr û ka ew jin Ka û kalê rih mezin. Ka lêlê û ka lolo. Ka û heyran li ku ye? Ne weye. Yanî em karin bêjin nav malbatê Kurda de ku zilam ji pîreka xwe re bêjê lê û û pîrek jî, jin jî ji zilamê xwe re bêjê lo, ev hurmetiyeke di nav her du ka de ye. Ji ber wê kê gotiye ka lêlê û ka lolo, ka û heyran li ku ye? Belê. An ji vir biburin. An pirsek di bala min diksîne mamoste. Belê. Zimanê Kurdî de yanî Dayikê me bavê me yani nivîstina wan tinde ye. Belê. Xwendekara wan jî tinde ama ez dibûnim ku giştî jî cînsiyet wan farklı dibêje. Yani kesek pîreka ra nayê lo ya jî peya ra nayê lê. Yani gî vê zanin yani. Belê. Ê bi rastî jî yani ziman em karin bêjin bi devkî belav bûya. Em bêjin heta demeke nêzîk. Yanî em bêjin bi yanî ji sedî not bi devkî belav bû. Yanî em bêjin di nav civakê di nav gel de ku not însanî zanibê em îşxweya ku deh însan zanibin xwendinê notê wan jî nizanin axlebe. Yanî yek ku çêtir ziman bi devkî belav bûye û heta heta îro hatiye. Ji ber vê yekê yanî ziman jî di nav civakê de bi rastî tê fêmkirin tê hînbûn. Yanî. Ev zamanê me de insan ji nû ji pirtûka ji kitêba zimên fêm dikin ama tu herê piçikî paş de herê her kes di nav civakê de di nav gel de di nav milet de li em bêjin li sûk û bazar û li mala em bêjin zimanê xwe hîn bûne zimanê xwe fêr bûne ji ber wê yekî yanî taybetiya zimên hemî jî zanin ji ber çi ji ber ku di nav em bêjin civakê de bi siruştî fêm kirin e. Ji ber vê yekê jî rast fêm dikin. Heta ez karim bêjim di Kurdî de yekî ku em bêjin kitêba ji pirtûka fêm bikî gelek cara jî vê nêrîtî û mêyîtî tevlî hev dikî. Yani ji ber ku di cihê xwe de bi kar naniye. Belê em borîn em hatine ya di dûa em vê nakê jê bibin hinekî. Ya di dua çiye em bêjin kifşkirin. Kifşkirin. Em çawa dibêjin? Em bi weke bi tirkî dibêjin çi îşaret sifati belkê em karin bêjin. Em wî îşaret dikin. Wek çi? Wek em dibêjin

Ji ber ku me gotiye vî, ev însan, ev heval zilam e, newê mêr e. Ne jin e, belê. Yan jî tu bêjê ez çûme cem vê hevalê. Wextê ku tu ez çûme cem vê hevalê, ew heval jî jin e, newê ye, mê ye. Belê. Mamoste, Belê. piraniya van çawa ye? Piraniya van? Van heye? Ku piraniya wan çê bû, em bêjin ew jî tê guhertin. Mesela bêjin çi? Ez çûme cem wan hevalan. Ewnakî di nebelî ye. Min dizane nêr an me ye. Belê. Çûne cem wan hevalan. Nebelî ewnakî. Erê. Yan jî me got çi? Mîna kedî. Bêjin. Mirin xweştir. Ji vî halî. Belê. Niha xwitê ku em bêjin ev hal, ev hal, em nizanin hal nêre an me ya. Ne weye. Bêjin ev hal. Ev hal. Xwitê ku te got vî halî qey ev hal îdî nêr dibê. Ne weye. Peyva hal qey nêre. Nikaribe vê halê. Ne weye. Ku de vê halê kîjan hal çê dibê? Ew hale em bêjin sebze ya fêkiya çê dibîne ne? Çima vê halê ku dibêjin lê dibêjin ev hal nayê belîkirin vî halî nêr bûne weye. Yan jî dibêjin çi? Tu yê vê şevê bi kû veçê? Vê dê de kîjan heye Cîhat? Kîjan peyvamê heye? Vê şevê. Vê şevê ne wê. Yani li vê derê şev çawa bûye? Mê bûye ne wê. Ji ber çi em zanin? Ji ber vê. Ne wê. Vê û vî yê ku em bêjin nêzîk em îşaret dikin. Îdî yê dûr jî hene. Ne wê. Yê dûr jî hene. Mesela em çawa bêjin? Wê rojê Wê rojê min tu nedît. Wê rojê min tu nedît. Li vê derê kîjan peyva mê heye aniya nêr heye? Wê rojê. Wê rojê. Ne weye. Li vê derê roj em karin bêjin peyveke çawa ye? Peyveke mê ye. Ne weye. An jî, an jî yeke nêr hûn dikarin bidin ji bo wê. Yani yeke ku xuya nake ne li cem e, yeke dûr, yeke nêr. Yê ha vê demê bibêjin. Em bêjin çi? Wê tu bêjin Dema. dîsa mê dibê ne weya. Wê dema. Va dema. Va dema. Ez û Ne va ya. mamoste. Mesela em bêjin çi? Ez Ez çûme wî gundî. Wî gundî dibe wî mamoste. Belê. Metel wî em zanin bêjin ku gund pey veke nêra. Wî. Wî. Vê dir me got çi wê rojê. Wê. Wê an jî vîye. Carka dîz bêjim, carka dîz tekrar bikim. Yê li cem me, yê nêzîk em bêjin çi? Me got vî halî nêre ne waya vî. Ya jî me got çi vê şevê, vê Mê ya, ne wê ya. Vî nêr e. Û me got wê rojê mê wî gundî nêr. Nêr. Belê. Bil hevallo. Cudatiye wan yanî mesafeyê nav ew kî? E, yê ku dibê vî û vê yê nêzîk in, dibê wî û wê yê dûr in, yên elcame. Belê, tamam. Belê. Bil hevallo, wextê me li vê derê xilas bû. Em ê di derseke dîsa bi hev re bin. Em ê ji vê mijarê dewam bikin, çku ya nêrîtî û mêyîtî hê